Ystum ceffyl, dewch i lawr ar eich pen-glin dde, plygwch eich bysedd traed ar am gefnogaeth ychwanegol. Yn gyntaf, dewch â'ch dwylo at eich calon yna estynnwch eich dwylo yn uchel uwch eich pen fel pen ceffyl. Yna araf, seglwch yn ôl ac ymlaen fel ceffyl yn caerlymu. Gadwch i ni roi cynnig arni ar yr ochr arall. Yn gyntaf, dewch i lawr ar eich pen-glin chwith, gan gofio plygu bysedd traed eich troed gefn i gael cymorth. Dewch â'ch dwylo at eich galon ac yna estynnwch yn uchel uwch eich phen fel gwddg ceffyl. Seglwch yn ôl ac ymlaen yn araf. Mae ystum ceffyl yn wych ar gyfer cryfhau ein craidd, ein coesau a'n ysgwyddau ac ar gyfer ymestyn ein cliniau. Ystum cranc. Dewch i lawr i'r eistedd ar eich pen ôl, gyda'r traed yn fflat a'ch pengliniau wrth blygu. Mae angen i'ch dwylo fflat y tu ôl i chi gyda bysedd a chan yn pwyntio ymlaen. Codwch eich clyniau fel bod eich corff yn paralel i'r llawr. Codwch eich coes dde a daliwch e syth o'ch flaen am tri eiliad, un, dau, tri. Yna, rhowch eich coes dde yn ôl ar y llawr. Nesaf, codwch eich coes chwith ac daliwch e yn yr awyr am dri eiliad, un, dau, tri. Aildrofwch y symudiadau yna pump gwaith. Mae ystum eich cranc yn wych ar gyfer adeiladau. Dydy cryfder yn ein harweiniau, breichiau, coesau a chraith. Os dim jiráff, yn gyntaf, sefyll yn syth gydag un troed ymlaen ac un troed yn ôl. Estynnwch eich breiciau i fyny uwch eich pen, gan roi gwddf hiraidd i'r jiráff i chi'ch hun. Mae'n rhaid i jiráffwr plygu ymlaen llaw er ei fwyta, felly rydyn ni'n mynd i wneud hynny. Nawr gan blygu'r holl ffordd i lawr tuag at eich pen-glin, roliwch yn ôl i fyny i sefyll. Gadewch i ni geisio ei wneud ar yr ochr arall, gan droi i wynebu y ffordd arall, a mestynnwch eich breichiau i fyny. Mae ystum y jiráff yn dda ar gyfer ymestyn eich cefn. Nawr eto, plygwch ymlaen a chael pigiad bach ar eich pen-glin. Roliwch yn ôl i fyny eto i sefyll. Symudiad cranc. Yn debyg i ystum cranc, dechreuwch wrth eistedd ar eich pen-ôl gyda'ch nhraed yn fflat a'ch pengliniau wedi plygu. Mae angen eich dwylo'n fflat tu ôl i chi gyda bysedd allan yn pwyntio 'mlaen. Codwch eich cluniau a symudwch ochr yn ochr, gan mai dyna sut mae crancod yn symud. Gadewch i ni symud i'r dde yn gyntaf gan cicio eich coes dde i'r awyr. Yna, gadewch i ni geisio symud i'r chwith gan gofio i cicio ein coes chwith ar y ddiwedd. Ailadroddwch hyn chydig o weithiau, mae ystum y cranc yn wych ar gyfer adeiladu chryfder yn ei harddau, freichiau, choesau a chraidd. Deinosor. Cymherwch eich coesau yn llydan, plygwch ymlaen gan glymu ein pigyrnau gyda'u dwylo. Codwch eich thraed dde gan gwneud cam deinosor mawr. Nesaf, codwch eich coes chwith gan gwneud Cam deinosor mawr arall. Ailadroddwch hyn gan hyn gan gerdded ymlaen. Cheisiwch droi mewn cylch fel deinosor. Mae ystum y ddeinosoriaid yn dda am ymestyn ein cefn isaf ac ymarfer ein cyd-symud. Mae hefyd yn helpu